Таня Тэрдии дьаһалтатын аатыттан нэһилиэк сэбиэт үрдүк тааттарын аатыттан он үс бэйэн ааттатан итиитик истиҥник наҕараадалыырбыт дьиҥэлдээн. Күнтэн күн сылтан сыл ааһан саан аайы Улуу Кыайыы булбут килэ төһө дарааттар билиҥҥи олох билиҥҥи олох дьоно өйүгэр санаатыгар бу Улуу Кыайыы ситиһиллибитэ ол сыллардааҕы норуот кыайда туруу кыайыы суолтата оруола биһиги үрүйэ санаабытыгар урут баар уонна да кини буолсата хаһан да сүппэт. Киһи билэбит бу кыайыы хайдах курдук сараннан туохтара биллибэт толору биэрэн туран ситиһиллибитин бары билэбит. Уонна бу 9 маай 2009 күнэ биһиги Норуоппут өйүгэр-санаатыгар норуот киэн туттуута, сэбиэскэй буойуннар албан ааттара албан ааттарын бэлиэтинэн буолар. Бүгүнүкү ыйга биһиги Саха сириттэн алтын күтүнүнчэ бес жүз тоҕус киһи ыҥырыллан уоттаах эрийэ кыттыспыта. Ол иһигэр Бүлүү улууһуттан икки күнтэ дьорҕон биир киһи, биһиги нэһилиэктэн тоҕус киһи ыҥырыллан уоттаах эрийэ кыттыан ылбыта. Хомуйу айан кыргыһыы хонугу түһэргиһии нэһилиэктэн отут киһи кырдык тыынара бэйэлээх олох туһугар дьиктиритэ. Билиҥҥи олох ыччата манна теккэлэр көлүөн ыччата бу биһиги билиҥҥи эйэлээх олохпут иһигэр туһугар тыыннарын толук биэрбит биир дойдулаахтарбыт куруук өтүүбүт уонна кинилэри сыаналыыбыт, кинилэргэ бокулуннуубут.

Киһигэҕэ күнүн аһаастаатылар, олорбут олохторун билэр, билэрин, билэр бу улуу кыайыга бу сүҥкэн кылааттарын салгыныс уонна ону историяттан хаһан да үлгэрилбэт

улуукайынан каадырыыбын уонна бука барыгытыгар кытаанах доруобуйаны, бастатан турар доруобуйаны уонна кэмтуох хаар бары халааһыннаспытыгар, туох хаар бары үлэҕитигэр хамнаспытыгар ситиһиилэри баҕарабын. Туругурдун Улуу Кыайыы! Тыыл барар Баппаҕай бэтэрээннэрин сүбэтин председателгэ Лукин Егор Николаевичка, Күндү эйкаҕа олохтоохторо, эһигини бу үүммүт Улуу Кыайы алта уон сэттэ сылынан илиитигis түмүк аҕа кэлиигэ куолда. Бу Улуу Кыайыга биһи саха норуота Этэргэ дылы, сууккар улахан платы биллэрдилэр ол курдук үлэ кыылы кирээннэрэ. Ону таһынан саадах кэт тутаннар бээтин биһиги нурукпут кыйра туһугар туох баар кылаттары киллэрбиттэрэ. Ол курдук үүннэри күүстэри утуйбакка бу үлэ кыыл кирээннэрэ биһиги тахсарбыт бары Кыайыы туругар үлэлээбиттэрэ. Ол курдугунан булгу кыайыыга биһиги үлэтин ветераннара эмиэ сүдү кылааттары киллэрбиттэрин риэчэттэн баарабын. Уоннаттан бу улуу кыайыыга Советскай Союз бары норуоттара бигэ эрэллээх буоланнар, улуу Сталин дьыалатын туһугар дии-диилэр Бу немецкай фактическай захватчиктары кыайаннар бу киһиэхэ улахан үрдүк бырааһынньыгы бэлэхтээбиттэрин иһин кинилэргэ сиргэ тиийэ пополонньурбутун көҕүллээн. Уоннаттан биһиги бары эдэр ыччаттар ааттарыттан бу кыайыы Бу биһиги Россиябыт баарын тухары куруук биһиги бу маннык кинилэри ахта-саныы туруохпут. Улуу Кыайыыга ким да умнуллубат уонна туох да умнуллубат. Улуу Кыайыы күнүнэн ура!
Эҕэрдэ тыл баран Баппаҕайы нэһилиэгин депутатыгар Сергей Романович Упряновка.

Оттомоотун столопуус көрдөөн биир көрдөөн биэс сылларга Аҕа дойду улуу сэриитигэр дивизионнаах үлэтин иһин мэтээлин наҕараадаламмыттар отут биир киһи Муладаманга хаалан холкуоска ыарахан тыйыс ыарахан үөрүүлэрэ наҕараадаламмыттар. Онто бу аптаяғында көрдөхпө Период быһыытыгар 6 13 киһи